जाइ छी अपना दुनू गोटा लए दू कप चाय बना कऽ अनै लए ठीक छै माँ ये सुनथुन ने कहलियन कि जे ई ने अपन एकटा बड़का फोटो फ्रेम वाला बना लेथुन माँ हेलै बनि गेलै लगा दियनि बनि गेल खेनाइ तऽ नेने आउ आ हे एकेटा रोटी देबै खायब तऽ फेर मांगि लेब बुझलियै चाचा नहि धऽ देबै एके बेर एहि माँके कए दिनसँ कहै छियनि जे एकटा फोटो खिचा लथ खिचेबे ने करै छथिन हमरा की समझे न अबैया हमरा शौख लागल अछि ओहि फोटो के आब जाइ छियै खेनाइ लऽ कऽ ने तखन जे खेनाइ देबनि तहन जे कहबनि कि माँ ये एकटा फोटो खिचा लथ बड़का फ्रेम वाला की पता खिचा लेथिन हाँ हैया खेनाइ लथ उठथ ने आन ने हे एहिठाम रखियनि उठथ राखू ने ओते तऽ राखू हँ एकेटा रोटी देलियै नहि जतबी कहलखिन ततबी देलियै ने ओते तऽ राखू हैया उतरै छी की सब बनेलहुँ हेँ राखू हक ने एकेटा रोटी देलियै ने ई कहलखिन एकेटा रोटी दै लए एकटा आलू तरल देलियै ने एकटा परोर तरल देलियै ने एकटा मिरचाइ तरल दऽ देलियनि आ करैलाके भरता बनेने छलियै ने तऽ कनि ओकरा कए कऽ एगो से दऽ देलियनि जे कनि खेथिन ने तऽ रुचि लगतनि ताहि दुआरे से

हटो ई सब हटा लिअ साग आ रोटी हम खा लै छी आब हम बुझलियै अहाँके हमर फ्रेम वाला फोटो किया चाही अहाँ कते दिन से बजै छलियै ने जे माँ ये एकटा फोटो बना लथ बड़का एकटा फोटो बना लथ बड़का हमरा आब बुझऽमे आयल हम ई तेल मसाला वाला खेनाइ खेबै तऽ हम मरि जेबै मरि जेबै तऽ हमर फोटो लेबै अहाँ देवालमे कऽ लटका देबै बुझि गेलियै आ अहाँके माय आयत आ एतऽ राज करत बुझि गेलियै हे हम वृद्धा आश्रम चलि जायब तेँ हम मरब नहि बुझि गेलियै गई माय माँ तऽ उल्टे बुझि लेलखिन एहि बातके माँ ये ई गलत सोचै छथिन हम गलत भावनासँ नहि कहै छियनि बुझलखिन सए सालके कहे ई हजार साल जीवत बुझलखिन हमरो औरदा लऽ कऽ जीवत मगर बात की छै बुझलखिन जहन हम ककरो घर जाइ छियै ने तऽ ओकरा घरमे जे कोनो बूढ़ पुरानके देवालमे बड़का फोटो लटकल रहै छै आ ओहिमे माला पहिरायल रहै छै से हमरा बड्ड नीक लगैए बुझलखिन अपना घरमे तऽ किनको फोटो छनि नहि बाबा मैया सभके तऽ मनमे भेल कि जे हिनके एकटा बड़का फ्रेम वाला फोटो बना कऽ ओहिमे माला पहिरा दैतियै बुझलखिन आ डेली लोग धूप आरती करै छै ने पितर के से बड़ा हमरा शौख लागल बुझलखिन तैं कहलियनि कोनो गलत भावना से नहि कहलियनि अइयै तऽ हमरा सास ससुरके टाइममे फोटो फाटोके चलती नहि रहै तैँ नहि छै फोटो घरमे बुझि गेलियै तकर मतलब अहाँ हमरा जीते जी हमरा अहाँ देवालमे लटका कऽ माला पहिरा देबै अये केहन मनुख भऽ गेलहुँ अहाँके ई शौक छी कि सपना छियै